Dan mod kif tibda l-programm jaħasra. Ara, jekk tara xaġa pozittiva, mux nisim dan li fuq l-ħajta, ibadonna fuq xu teret dan u sandu. Mux hekk irrid tinfitter, mux hekk. Mela, jena t-najt, t-nireveri għal Nikolanda. Nikolanda minu? Mela dan il-adrenaline junkie, eh. għasam il-Grand Canyon fuq Ħaben. Għalhekk kien hemm dendel fuq ħajta. Ej, ej, għaw, għas-safety. ċej, għalla bib il-maus. Ej, għalla bibu, vera. Issa kju kellek tamila Malta, ma din kju kelli jien naf minn fejn nitlaq tgħid irid x'imkien u ah, Jekk tagħmel ħsieb norganizza ħilek f'jumejn jena ta' jitgħox tinkwieta. Fil-każ nagħmlu eżempju mit-torri tal-fort Ma nsemmu xej. Imbidlu suġġett u namlu featured. Imla, imla, imla. Eh, eh, eh, biex se nimla. L-axħar erba tijin. L-axħar erba tijin. Ii, tafx kenna. Ah, għax issa qed niprovaw biex ma naħlux. Għax il-ħerba tajba. Għal-ħat. Tajjeb.

Hello! Jiena Marija Ħallas u llum għandi li ċkejkna ġej! Tajba di taf kemm hi brava fis-sfin! X'tisfen inti? Latin u Borrow. U inti tmur tajjeb ħafna x'veru kif mort issa lately? Under 7, Borum ġejt first, Latin ġejt second. Wow, worldwide u x'veru! U inti kemm għandek żmien? 7.

U ħara naqra ex memorju. Mela, Inselmu li dawk in-nies kollha li taw semhom f'dan il-programm. Matthew Raġġo, Matthew Balzan, Ġajis, Katriona, eh, Marija. Ryan, Ryan, Ġejos. Ġejos, il-ħorri tara. U grazzi li l-kru kollu taw wara l-kwid, kolli taw. Il-crew. Il-Christian wieħed mill-cinematografer. Il-Neville, Neville ukoll. Il-Neville li ħad ħafna. Il-Joshua li kien ta' sehem ukoll fil-programm. Kull min kellu x'jaqsam b'xi mod. Issa. Kien programm famuż imma. Da xut, eh. Għamma niċċekkjalek, ħamillek survey. Marmara? Bonġu, se jispiċċanna l-programm xute. Eh, le, nħobb nara. Nħobb pjaċir bih, tajjeb li jkompli. Le, mhux se jkompli, ma biex ngħidu eh. baj. Thank eh, you. Thank you tal-li rajtu. Għad ma rajtu. Ħaj jispiċċa, se żgur mhux se tara. Kont tara int. Mhux dejjem ta' ma meta ninzertaħ. Tittejdilna xi ħaġa bħala bajjek.

Shooter kien għal Kelmu Pepe. Kelmu. Ġili rajtu shooter. Ejwa. Ejja, thank you. Tista' tgħidilhom bye, thank you. Ciao. Thank you, mur skola issa. Ciao. Ġili rajtu ejwa. Eh, thank you. Eh, joġbok? Ħafna joġbobni. Ta' tal-aħħar darba. Ma tistax tibkina biex tidher isek Iddispjaċut, u mhux ma tmissekx daqshekk qalbek. U forsi aħna ta' shooter m'aħniex kbar bħal Freddy Portelli, imma kif rajtu, naqgħad ix-xħin 'l hemm u 'l hawn, kulħadd huwa dispjaċut li shooter ħa jispiċċa. Qed naħseb li jekk niġi biex naqsam il-ħabel, bħal dak hawn, Nick Wallena jew x'inhu. Wallena. Ewa dak. Naħseb m'għandek qatt ħares l-isfel jiena. X'taħseb? Bħal meta tagħmel pipi. Insomma. Meta tagħmel pipi. Meta tagħmel pipi titħares l-isfel għax tagħmel stra. Hekk, eh? Għala. Bżaqqa ħanara, mhux xorta, allora ma diġà ħares. Inkantawla? Xiex. Dudella ċaw, della ċaw. Bżaqqa, mhux dudella ċaw. Ċaw, ċaw.